wo nua nkwadaa nkuo ɔko no wɔbi o wɔyɛ kɔnfoɔ wɔyɛ bosom nam sɛ wɔyɛ abotire akra na abotire wɔte sɛ yɛ boa paa mɛtena ha ma yɛ boa ɛde me adane afu afuta ɔkɔ bɔtɔ sira bɛyi mɛte aseɛ pia o hwɛ
mede hyeɛ wiase mpanimfoɔ ka asɛm bi yɛsɛ nsuo ɛdɔ wɔ ɛna kɔ ɔhenam na sɛbio ɛsɛ nso ho serɛfoɔ a ɛna serɛkyerɛ no sisi a wogyina hɔ yi Wonhwehwɛ biribiara wɔ osiane sɛ mpanin sɛ wɔsoro ba wɔ mpene kɛseɛ. Ɛnyikyɛ.
Yɛ wɔhwehwɛ no asase so ɛyɛ nyikyɛ. Mɛma wo nso woanya nipa no mu adom. Nipa ɛkɔ a wobɛkɔ bi, yɛka a wobɛka bi, yɛba a wobɛba bi, atifi apue atɔeɛ ɛne anaafoɔ. Mɛma wɔn ahunu sɛ ampa wo nso woyɛ obi. Na sɛbe nneɛma pa nyinaa bɛbɔ wɔ abrabɔ mu. Na meka asɛm bi akyerɛ de mfato ho ato ho. Yɛhwɛ aboa kraman. yɛsane mmara ne sɛ bɔdɔm sɛ me nkoa me mɛtwa so ɔhwehwɛ dompe nanso me mɛdane no wɔ w'abrabɔ mu no mɛma dompe mu moahyehyɛ wo kraman mekyerɛ sɛ nnepa nyinaa ɛbɛbɔ w'anim ɔkɔlonko
nananom adeɛ kuta mmiɛn mahyɛ da na mahyira soɔ Mamfa ansi asɔneɛ so o. Mede abɛsi baabi abosompanyin sie. Aha yɛ fi foforɔ a meresie. Nnepa nko ara na ɛwɔ ha. Na mepɛ sɛ wɔn nso kɔ a wɔnya bi ne wɔka na afoforɔ ba nti. Adeɛ ɛwɔ mu yi, sɛ wokɔ fie a, nsuo a wode bɛhohoro w'anim no, fa kakra gum. na kafra na fa wohoro w'anim na woankasa wode adansedie bɛfiri fie de aba na mokɔ na ɛyɛ yie a mesrɛ mo maboa adeɛ deɛ monkae na mofoma deɛ mmrɛm fa bonkum gye fa bonkum fa sɛ so sɛm piaw
ɔnsa sɔko wɔ mpanin sɛ fie akyi abɔfono bia ne ho biam piaw mede hyɛ asɛm wɔ ano kasa meda wase papapapapapa ɔsorosoro nhyira wo mɔ wɔtwie de ampɔn
ɔhyira mo ne kasa hwɛ
saa me yɔnko yi mm. ɔdɛfoɔ hyira ne ma me
piaw piaw
hyira ne ma me firi sɛ wɔɔka no sɛ memfa me ho mɛgya wo no na metwetwe me ho ɔsi berɛ a wɔyi too mu sɛ mea me nua pɛ so ɔsɛe me na sɛbe mpanyifoɔ se

W'atamfo nyinaa bɛwu wɔ w'anim. Ɔdɛɛfoɔ me paakyɛ wo. Mm. Aboadeɛ no a wokaeɛ no. Mo. Ɛma awora nho. Piaw. Me ne mo de meyɛ panyimu. Sɛ bɛ mpanyini se. Mpanyini se. Mm. Sɛ woammɔ kɔmfoɔ anye w'abono takyi a. Mm. Amanabɔfoɔ suan wɔn ntoma. Mo. Ɛwɔ de aseɛ kyerɛ. Mo.
Menya abɔfra.
Mɛyɛ no pɛpɛɛpɛ. Na mede ama wo.
Ɔsoro nhyira wo.
Mo. Atija.
Wɔn sɛ mo ka kyerɛ wɔ. Wɔn sɛ wokɔ yi gu mmam.

Yasabla. What? Yasabla. So pia. I think that. I think that.
Pia, nananom ni mani wate. Mo ne nananom nkɔ. Mo yɛhyira wo. Ɛsɛ wɔnyɛ adom wate nipa ne mu adom. Yee.